Guarani ñe'ẽ ha iñe'ẽ porãha ipyre mboapyha mbo'esyry pegua. Nemoirũ mbo'ehára José Oviedo, nemandu'áke ñañemorandukuaaha ñaimeha guive. Ko árape ñamba'apóta ñe'ẽporandu, Mávapa? Moõpa? Mávandipa reheve? Mbo'epyrãme jaguereko marandu, jaguereko ñe'ẽporandu, Mávapa? Moõpa? Ha mávandipa? Ojeupytyse ko mbo'epýpe, omombarete ikuaapy ñe'ẽ porandúva rehegua, oipurukuaa hekopete ñe'ẽ oporandúva, oikuaa ñe'ẽ oporandúva. Jahecha pe ñembosaraihápe mokõi tapichápe oñondive péicha ojotopáva, ajépa? He'íma katu chupe, Mba'éichapa che angirũ? Moõ piko reho hína. Aretémima ndorohechavéi. Mba'éichapa apasíta, avy'aitéiko rohecha jey haguére ha ndépa moõ reho reína. Jaha amo yvyraguýpe ñañembopiro'ymi ha ñañomongeta sapy'a ha upéi jajoasa. Jaha pépe, ahecha oĩ apyka jaguapy hag̃ua ha ñañomongetami. Marandu, Pe mbo'epy peteĩhápe jaguereko péicha. Mbo'ehao he'i ñandéve. Mbo'ehaópe he'i oñemba'eporandu ñandéve péicha, Mba'épa rejapo? Moõpa reho tasãsópe? Mávandipa reju ko árape? Mba'e tembiaporã reguereko? Péicha oñeporandu ñandéve sapy'amimi mbo'ehaópe. Avei oñemba'eporandu ñandéve ñande rogapýpe, Mba'épa rejapo hína? Moõgui piko reju? Moõpa rehóta? Mávandipa rehóta? Ko'ãva ñande rogaygua katuetei oporandu ñandéve. Avei jaguereko tape rehe tapicha omba'eporandúramo ñandéve, Mba'épa rejapomi ko'a rupi? Moõ piko reho hína? Máva rógapepa reho? Mávandipa rejúta? Ko'ã porandu ojejapo katuetei ñandéve ñaimeha rupi ajépa. Ja'e haguéicha mbo'ehao ñande rógape térã katu tapére ñaimehápe. He'i ñandéve péicha, Mandu'arã. Jaiporu hag̃ua ñe'ẽ oporandúva, jajesareko va'erã ikatu hag̃uáicha jaipuru porandu kuéra. Hendaitépe ha avei jahechakuaa va'erã moõ ha mba'e javépa jaiporu. Jahechakuaa ñe'ẽ porandu hína ápe he'íva ñandéve, Mávapa, moõ, mávandipa. Ko'ãva ñe'ẽ porandu jaguerekóva hína guarani ñe'ẽme. Pe ñande rogapýpe oñemba'e porandúva ñandéve, ja'e pyhareve ogapýpe, Moõpa rehóta voiete? Mávandipa rehóta? Máva rendápe rehóta? Mávandipa rejúta ko'ãva ñande rogaygua oporandu katuetei ñandéve? Asajekue katu upéicha oñeporandu ñandéve, Moõguipa regueru upe yva? Mávapa oguerúta y terererã? Mávapa ohóta ñemuhápe? Mávandipa pemopotĩta óga? Ha péicha jahecháma ko'ápe tapicha mba'épa ojapo hína, ajépa omopotĩ óga hína. Ka'aru ogapýpe he'i ñandéve avei oĩ omba'eporandúva ka'arukue. Mávapa oguerúta y, mávapa otypeíta koty, mávapa omopotĩta kosina. Mávandipa reguerováta mesa? Ko'ãva mba'e oñeporandu avei ñandéve ñande rogaygua katuetei ka'arukue oporandu ñandéve ã mba'e. Ha péicha jaguerekove, moõguipa ñañepyrũta ñamopotĩ óga? Mávapa oguerúta yty ryru? Mávandipa peikytĩta kapi'ipe? Moõpa ñamohendáta yty? Aña pa'eporandu katuetei oñondive. Ajépa jahechakuaa va'erã ja'e haguéicha pe jajapóta jave mba'eporandu? Mba'e pa'épa jaipuru pe ñaporanduséva ñamoirũ porã hag̃ua? Péina jahecha Pyhare óga pýpe. Ka'aru avei hína ikatu ndaha'éi katuete pyharekue. Mávapa ojapóta cenarã? Mávandipa pemohendáta mesa? Moõguipa jaguerúta yvarykue? Mávapa ojohéita tembiporu? Ko'ãva oñeporandu avei oĩva'erã katuete ojapóva umíva mba'e ha pevarã oñemba'eporanduva'erã. Mávapa ohasáta ogyke haípe he'i ñandéve mbo'ehaópe? Mávapa oipytyvõta tapichápe? Moõguipa ñemohendáta mbohovái? Peñombyaty mávandipa penerembiapóta. Jehecha jey, ñamañami mba'épa ikatu jajapo hína opytáva ñandéve ñane apytu'ũ rehe ko ára pegua mbo'epy reheve. He'i ñandéve péicha, jaiporavo ñe'ẽ opyta porã hag̃uáicha ñe'ẽ joaju porandúre. Penemandu'ápa umi porandu ja'e va'ekue hína kuri. Mbohapy oĩ, mávapa, moõguipa, mávandipa. Mávapa oikuaase pe tapicha nemoirũtava hína ava ava ja'e chupe ajépa, mávandipa hína ojejóta. Moõguipa katu oikuaase tenda. Ha mávandipa avei oporandu hína tapicha nemoirũtava. Ha péicha jahecha. Pe mitã ohóta mbo'ehaópe. Jahecháma katu omoirũta pe mitãme mbo'ehaópe. Ogueru pe mitã yva. Rehóta ko ka'aru pe párkepe. Ha ipahakue ohe'i ñandéve nemoirũta supermerkádope. Jahechakuaáta mavaitévapa porandu opyta porã térã omoirũ porãve ko'ã ñe'ẽme. Mávapa, moõguipa, térã katu mávandipa. Oĩ porã, jahecháma péicha, he'i chupe, Mávandipa pe mitã ohóta mbo'ehaópe. Oikuaasehína mávapa omoirũta chupe. Ambuépe he'i avei peichaite, Mávapa omoirũta pe mitãme mbo'ehaópe oikuaase pe tapicha ohótava hendive? Péa hína oporandu. Oĩ porã. Moõguipa ogueru pe mitã he'i, omba'eporandu avei pe tenda. Ha péicha he'i jey, Mávandipa rehóta ko ka'arúpe párkepe? Omba'eporandu chupe avápa omoirũta chupe. Ha ipahakue ojahechakuaa mávapa he'i jey, Mávapa nemoirũta supermercado-pe. Peichaite. Ha péicha ñaguahẽ hu'ãme ko árape ñane rembiapópe. Iporã ñañemomandu'ami jey mba'étikora'e jajapova'erã pe mba'eporandu jave. Péicha he'i ñandéve ko'ápe, Mávapa opyta nde rógape? He'i avei, Moõguipa ou ne mbo'ehára? Avei ikatu ja'e hína mávandipa reho mbo'ehaópe, oikuaa hag̃ua mávapa omoirũta chupe, térã katu oikuaa hag̃ua pe tenda ojehotaha térã ojejuha. Ko'ápe ñamañami jey umi tapicha oĩva oñomongeta va'ekue reheve. He'íma chupe, Avy'aitépa rohecha jeýre che angirũ. Araka'épa rehomíta ógape? Ombohovái chupe mitãkuña, Che avy'a avei, Ha'éta che sýpe roho hag̃ua ko jasy pahápe. Oĩetéma pasita roha'arõta. Péicha ñañomongeta va'erã ñande sykuérandi térã ñande túrva ndive jajerure hag̃ua pe jaha hag̃ua mamo oĩvehápe. Ajépa, pe'a iporã hína. Ha ápe ipahakuévo he'íma chupe, Ne'ĩ angirũ maiteimi nde sýpe vokoiete aháta.